Igo bono, baria more moyo mokondigereria haki ya Nyasae mbuya mono, naende momoiranerie ng'a Omonene Nyasae mbuya mono twabokire bono mambia abange mbaraboka, abande babokire. So rero toite gokwanera igoro ya starting all over again, abanto bande baoboete ko- go start all over again, gose abande baoboete gokora ebinto, you understand, eh? Ntaragenda are, tiga ndake erio erio.

Ee, kabisa, naende ase engencho bono omosayansi mbura intwe togogotegerera, intwe chi public figure, echi ne chifans chiao, naende banto mbabe ase gocha goteba ng'a oo ng'a mbobe abanto bachete ng'a anga abanto mbai mbairi mba mbanchiri bagende chisimi babu chi mbuya aye gwachete omosayansi, intwe togwanchete togogotegerera kabisa, I had the pleasure of meeting you, I'm so proud of you. and you know what you are starting a new life nabo bono bono marriage ere igo gwachaka buya sana emetandao eye bono nabo enyiomi ere igo ah, okonyora nonye tori emetandao abanto baisiko nabo baichire mwao kobua kende gionsi so that's a good thing you are starting enyiomo on a very good note eyie ma- okomanya ng'a ng'aki enyiomo noba ng'a neyao na omong'ina oo abanto baisiko outside forces Nabwo bamaete gochangera egento batarenge ororo. Naende naki ekobera twatigete chipost chia kera omonto, abanto bataete korika igoro ya babuji, nobo bare bancheire egari ya emetandao barike ase egroup yaito ya masase na amachuma because you are his fans, you like his music, you enjoy his music, ekero egento buna eki kiabeire ase obogima bwaye, personal life, ntotaeti koba block korokwa omo celebrate, celebrate him.

Ika enyangi yao, follow the footsteps of Josette ria very good record ase omonto omosanii, omonto obogima bwaye bore public life, oroche buna mwamosigikiri kabisa lakini okorire the right thing. Bono baria mwarenge line up motaranyuoma, we are challenging you, omwana oyo Simba, mokondorere Simba, montebi ng'a tiga onya gototisa, konya gototisa, Simba Ngopima ande eanga yao, enyangi yao, ndoche ng'a nabo ndache, tindochi ng'a nimisi, because enyangi omaete nkonyebanga ore mapema. So the next wedding ndoche bori bori omonto ototisete buya buya, outetie, agateba ng'a moroche bono na inche banyuomera niga akorokwa Simba. Genda morigie omwana oria okorokwa Simba 254 momorigererie, ototaete nere abeke people koboko, Achaake obogima bwaye. Mbigi naye bwango bwango iga, tiga ntaiti kobabara mwensi mwensi. Ngocha tore bwango bwango nainwe mosoe ekwerende eke tore ime, nainwe moigo buna ekwerende eye ere. Ekwerende eye nentindi teri teri bobe moono lakini outside forces nachi chi chigosaria enyuoma amare amange, lakini ekero ore strong omanyete ekio otaete gokora, Nyasaye nabo agokobwatesi especially ekero omanyete what you want. Babuche omosayansi omaete there is a time abegete abegete epost yaye iga aria facebook akarwa rates chiaye nkaira e- epost eria nkairera omogaka one nkamotebia rigereria omo omo omaete bono babuchie ase abagusii nere samido bwa abaikoyo ngatebia omogaka one ng'a rigereria omo omomura oyo aseteti standards onye gokonyara okore ki Omokombonyete okonyara origie abanto bare mbaro bare gochia inse ake yeah aga set standards epost eri was very encouraging to me because this is someone who knows clearly tachieti ng'a ndore inbox ng'a intwe tokwane iga iga no iga aroseti epost agateba onye ogotaete mbe ogotera kwao ong'e chibesa gete onye ogotaete ng'che event yao akabeka chibesa chire very clear

You can start all, all over again. Onye nkwanya gwancha omonto, please tebi omonto ng'a nomwanchete. Abanto mbari motanya ko show affection, naende onye kwanya gwancha omonto imokinga okoboko. Abanto mbare iga iga batanya kooroki monto onde bwensi obwanchani. Abanto mbare iga iga batanya go express love for one another. Naende love tari ebe romantic. Love nabo ekoba mama omino, love nabo ekoba ah, tata omino. Ah, ng'aki Christopher agoteba. Ero boigo babateebie, Yeso, migia ebipipo na simba abwo na buna abeka eraini ndoche ng'a nabo ngocha korigia eanga mpime esuti ng'inche chinyangi chiabo. Iroka simba mono mono, nere okonya gototiisa aane ekieni, ntagete omonto amo amobeke chingayi amokorie enyangi bwango bwango tomorusie egetii atigere abamura bande egetii. Simba kora bwango. Bono abande mwanya gwancha onde, mobwati onde mwanchete, in fact. omosigari oyo okorokwa ng'aki akorokwa Sammy Ondimu. In fact nanyorete Sammy Ondimu on Facebook many years back agotera ogotera gokia, nkarora anga are ah nkarora erieta eri nomogusii. I fell in love with Sammy nkamwancha sana tiga bono achia goaka chibicha ngancha Sammy kabisa yaani I love Sammy bono baria motamaeti rero mwamanyire ng'a ning'anchete Sammy sana.

The feeling was it was priceless. Ntochieti konyora ribaga togokora amang'ana amange gose tokwane gose twegoki, lakini mbangete ng'a Nyasaye iga agonkonya nkoirana Kenya, abanto baria to- to- twanchete eraha, totebe baria twanchete gokwana emetandao, togende aaria ase akorokwa Mombasa nywete richuma ndiro ribwate hoteli, topromote richuma riria, toimoke twensi pi togende yaani away, togenie away.

Kwarorire? Obwanchani obwo nobwanchani obuya ekero mokoirera nomonto, tari lasima totware chi relationship, tari lasima ochie koba nomonto, ngacha nkaumera baba Jackie oyo na oyonde, baba Jackie tokwana emetandao, ekero mama arwarete, baba Jackie akarinda endege na officer, aka agacha mpaka iga iga New Jersey agacha korora mama, can you imagine? Akarinda endege. Nyaresu oyo naende, Nyaresu namwancha emetandao, nkamwancha sana, matuko make igo. Amang'ana aya amabe akoba tokoumera na ase oboronge, tokegoki sana, genda inywa amache. Amang'ana naro ekero ogokwana akoba amakong'u kwarora tikoranywa amache. Oh you know oh Sammy you school together Sammy I love him I don't, I don't even like him I love Sammy bono tokoumerana aria tokego ah, although namatanga twarenge tokegoki koumerana abanto baria tore emetandao iga iga so Obwanchani mbore abanto bande, motanya gwancha onde. Abande moganete omonto ekero akure nari mogocha goteba ng'a mwanchete na nyarebe. Aya, buna inche bono ning'anchete Facebook, abanto bande babuchie nanchete gotera, Miggy nanchete gotera, Nyarioso nanchete gokwana amang'ana, insache inde gokwana are amaka aya ayio. Nyarioso nachete gocha iga gokwana emeba eye eno, ya kera omonto nabwate egento anchete. Kwanya kweboria ng'a aye inki bwanchete, nomaete eki bwanchete gose oganyete abanto bande bakore. ebinto biabo omenye kore oroche gokwana oganyete peni arike enyangi omanye gocha otebe ng'a eyanga eria ya peni yarenge engiya oganyete nyare bakore egento aye omanye gocha ng'a omosubati oria iga are omochinga sana aye inki bwanchete gokora erinde naye torore eki ogokora togosangiriere. Onye gotaete obogima bwao bogende buya you have to start all over again. Ekero enyomba yayire onye mwanya koyirwa enyomba gose mwanya korora ekero notaiyo enyomba netaiyo ekero kwabekire chinko kera egento kiabeire ribu tokonyara korusia ribu rirosi ribe chianga tokorusia ribu ribe chinko ekero enyomba yayire yayire ekero erelationship yachire yachire

Kwarorire aye kwanya kwebori ng'a ng'aki inki gekogera abanto bakonya kogamba nyarebe. Onye tori ko make news my friend manya ng'a amang'ana aye mang'ana otari buya. You have to make good news and bad news. Insa chinde ekero ngachete iga iga ngakwana enchera gete nabo nko make bad news. Insa chinde nacha nakwana ebinto ebiya narosie bad eh, good news.

eh, ebaruete situation yao rore ng'aki enyuoma eyane ng'aki ere, ng'aki ninyare konye salvage yaya, onye tokonyara imoka bwate ebinto biao the earlier you do you live in a, you, you come out of ase relationship etari engiya the better your life gets eh? abanto bande momwate time off momanye what you, you like abanto bande mobwati time off momanye ng'a ki ndagera gete bwanchete ndagera kiaye bwanchete nki ogokora for re- recreation mm? motageti change kwarorire you don't have too much time konya koba unsure of what you want challenge yourself to a new thing onye kokorete kamuistei bwata footsteps chia pubg Babuchoroche gacheta ase Nyasae ritang'ani akare abatiswa, Nyasae nkonye nyuoma omosubati oyo, nabe omobe natabe omuya, tiga ndamonyuoma nchake obogima. Kwarorire, you cannot start, you cannot do something or achieve something, you have to start. Kero nachagete Facebook nainyerete rituko erimo nakorete evideo ya entang'ani, nabo natete ng'a kei oyo ninche ngokwana, timbwati bwoba nabo ngokwana.

Tebia abanto ng'a you love them. Tebia simba 254 ng'a simba ningwanchete kore enyangi bwango kore anche, mpime eyanga naende ontebie nchake kobeka chibesa America ang'are, nchake kobeka chibesa ense ebu enyangi eye I want to attend enyangi ya simba. Kwarorire? Tell these people what exactly you want um eke tiga koganya abanto bagoku mwamanya gochaka korera emetandao ng'a I wish I wish ng'a I wish I wish eh, niko job hospital handling over please um.

Naende babuchie ochire okorera enyangi, achake ng'a bono bachake kobekwa omoroso ng'a gaki ee, ng'a ng'aki bateba, a- abanto bande bono eng'encho bakwanete enyangi ya babuji, abande nkoboa bare ng'a inche tingokora nyangi, inche naende facebook tinkobeka nyangi yane, amang'ana aya o- ya fear fear fear fear fear, naro akogera abanto batari koba successful.

On the flip side my mother, my mother was always afraid abanto barache baigwe. I grew up koigwa eri amang'ana aye korwa ase mama my whole life. Ng'a peni na abanto rende barateba, eria eh, ekero tomenyete na mama, mama ntari ng'a wa- eni ebinto ebi abanto bataracha. Penina tiga gotiga endagera iga abanto bararwe isiko rende. M- I grew up being told by my mother.

Amache aya moroche nkonyuga iga. I carry my water every day. Ose gocha iga iga nimbwate endagera yane. Ntaete ende iga iga because you know what I want a healthy life. Ritunda eri, eri ne ritunda mbegete iga iga. Eri ne ritoke, eh, fresh. Eri ne endagera yane mbegete esanduki. Eri ne mango narire half nintigareti half. Eri ne endagera yane. Hmm? Eri neritunda ao ao ao, eri ne tangerine eye ere eye California neighbors eh, nimbwate naende inki mbwate iga iga, neritunda rinde. Lunch yane eye iga iga, because you know what, I want to be healthy. Lunch yane eye mbwate iga iga, tintagete chinchi kogora fast food. Iga nimbwate chinchugu chiguru ku pistachios, ekero ntagete koria esnack, narosia enack. I am an expert.

ochire to the next step. Na mokwana montakwana ere no mo- mosayansi ogotera. Na mokwana motakwana ochakire obogima bwaye. We are not going to stop him and let the people talk. Abanto nki bono gese batabwati meremo ende they are minding your business. Let them talk. Aye genda rigia ritunda riao nonya kongamba ritunda eri inche ngosabora. One tari gocha agosaborere ritunda riria. Omobere noyo oo. Na banya gokwana aye gwasaboire ritunda riao nomaete ng'a omobere one oyo bwerendete nyiomo neyao, omo kera egento ebiasara nebiao, barabwo aye bono ti bae chinsa banya gokwana, aye kora ebinto biao rende omobere oo, rende nyiomo yao, rende ebiasara biao, but it's never too late to confess love, abanto baria bwanchete batebi ng'a nobanchete, they don't have to be your spouse, naende omogaka one nansegeti ng'a abasacha bande. Ng'a bono ntebie prince, ng'a prince ningwanchete, prince amenye gochaka gokaa ng'a bono ng'a ntaete koba nere, ng'a prince achake korusia chisati bwango bwango. Abanto bande bakagete ng'a ekero okobatebia ng'a nobaanchete ng'a bono otaete koba nabarabwo totageti koba na kera omonto obwanchete of the opposite sex, abanto, ogotebia omonto bwa bwanchete nomwanchete lakini toramobo toramorengereria ng'a ochie komobeka monwe yaya abanto mbare otwanchete abasacha abaya twanchete kabisa ogochi komorengeria nonye naro ase oikaransete enkoro yago yagoaka lakini totaeti komonyuoma you are not loving him sexually am not loving baba jack sexually am not loving sammy ondimu sexually nyaroise abana baba senior abana abana abasinior ningotacha by the way. I'm not loving them Job ningwanchete sana Job lakini tintaeti ng'a nkominyokigwe chiande no ngwanchete kabisa so we need to love each other and support one another hmm? ekero omonto anachire gokora egento kiaye mo support hmm? abanto bakonya gokwana isiko amang'ana buna aya ande nkonya konyakwanera bare amang'ana amo ogokwana na amaya sana nyakwa genderera kabisa genderera kabisa kwana kwanera amang'ana apeni lakini peni nabwate ekerenga kiaye gekogera agocha iga iga emetandao um start a new beginning kenani clinton mbuya mono, kenani clinton nabo ngogwancha kabisa lakini tari bono emineti ng'a na obwanchani ngochi korigia ng'a ntaete nsange naye, tari kera omonto oanchete otaete osange nere, omogaka marabu riga omwanchete lakini ntaeti nsange nere, omoiberani nere ngotegerera kabisa namwancha kabisa.

mosubati oria ndamera iga, inche na omonto onde akorame bobe, gochia oko bosu, naende nigo ogo address aye omonyene ngoyie nkorangerie rigeta riaye, so i don't do it, because nta ntabasa gokorama ogende ochie koebeka engori, tintaeti gokora igo. So ebimura ebi ebisiri nibi bikonya korama abanto emetandao na ebisubati ebi ebisiri na ebike ebike bitararusia amabera iga, ntori kobirama back, tokobirorera amabera mh, so guys love somebody. Anche omonto kabisa passionately mwanche naende omotegerere. Ekero nagategereire nana bwa egesa let me tell you pipo, I used to see nana on egesa FM, nare gotegerera nana buya sana nkomorigereria, nare komorigia nateba yaani mosubati oo gaki iga iga are ekieni, mwanchete? Igo tintageti ng'a ase ange nere motebe ng'a noboa lesbian ii, ntagete nana, abande bono ng'a nki arancherete nana, I loved her, konya tindamwoumera. Ekero naumerete nana yaani nkaigwa buya in fact nkaigwa buya sana. I love her. So love people. Tari ng'a um, kera omonto nainwe amachumba nainwe tokobancha ati gocha gocha konya gotosaba egento no no no. Tiga kogenda iga abwo. Yaya, tosikane kabisa, twanchane kabisa in fact abagusii tochake gwanchana, ogocha konyora twabeire buya sana, ogocha konyora twakorire ebinto ebiya.

Good thought, yes. Abanto ba kwa accommodate. Inche bono abanto mbare abang'anchete iga amachuma ba- bagocha bantebia ng'a aria mbobe gwacha eh, lakini mbang'anchete mbarochi abande mbaroche mbobe nakora bang'anchete na inche nimbanchete sana, I love them and I confess my love for them, you understand? Naende inse konyora chinsa na barobwo, I'd like to spend a night with them iga toikaranse iga, we just enjoy each other, we kwanza abasani, Abasani intwe, abasani intwe, nabasani, abasani aba chiartist babuji, inche naye bono twente inywe in the same level, simba lion we are in the same level, nyareso noo tore komo, baba jaki noo tore aria, sammy abanto aba tore emetandao we have something in common, we love each other and you know what we are going to continue doing what we are going to do and the love of God will never fail you, we will love, twanchane buya buya buya mogocha konyora twakorire ebinto ebiya sana.

Job natiga korama siku esi tindi korama ntoregete lakini nimaete korama in fact korama igo togochi kora okoenda ochi kweboria ng'a inki eke. Nimaete korama sana naende nkorama in fact ngokorama na ebinto biria ebinene ebinene ebinene biria maete ng'a bigocha korwa abwo tari rahisi mh. Nkoragokorera homework namanya ng'a mbiribiri chipoints nchiri chinkoreta so I try not to do it mh. Janet mokwa otebire

Eyanga mpime kabisa nabo okong'e nonye ne line up Simba nabo ngotenenera in fact you know why N- nindoche ng'a nagasubati agake iga nabo ng'isaine gotenenera enyangi tindagota mono Simba ombeke egari gose na ekeki ngocha kobu- kobutora timaeti roll ki lakini ntaete roll ase enyangi ya Simba Tomanye gocha eya Migi. Migi naye declare. Abanto baria more emetandao tomanyete onye moranyuoma declare abwati omosayansi tosike chinyuomo tomanye ng'a enyuomo nero tochake konyora abana tokinie abana. Buna bono inche abana nimbwate babere babwate chindero. Ekero kwarorire nakinie abana babwate chindero igo omanye ng'a naro ayaeteire inchuo mbatebie ng'a enyuomo eye enyuomo is not a joke. Enyuomo iga ere engiya ekero mwanchaine. onde taiyo ogobully monto onde bwensi beki intwe toko ekero oko make news beki you made news gese mbabwati kende bagokora enyangi ya simba lion notokore tokari kori pilau inche ndoche ng'a goika ng'a ewe eroro ase enyangi eye tokore chinyangi abasani aa mwensi mwensi mokore chinyangi mwesike naende motige gotayaya ntobasa koigwa ng'a naende mwatayaire nyasaye oyio.